Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũcanjamũka na irebeta, narĩo irebeta rĩrĩ nĩ rĩa gũtũruta ũhoro wa mũikarĩre mũno anake aya anini nĩ ũndũ wa ũnyui wa njohi, nĩ tondũ nĩ ũtũreheire thĩna bũrũri-inĩ witũ. Narĩo irebeta rĩa ũmũthĩ rĩretwo ũkĩ wa magi. Tiga kũnjĩra ndĩrekie rũthĩa, Njĩĩrĩra kũrĩa guka aigire mĩatũ yake, Njĩĩrĩra kũrĩa ahithire mĩratina yake, O na ndua ciake iria ekĩraga njohi-rĩ, njĩĩrĩra. Ndingĩĩrĩkia rũthĩa, nĩ tondũ mbarĩa wa njohi wa mũrĩu ĩrĩgũthira, Ĩrĩkũninwo nĩ njohi, nĩ tondũ mũkungi mũrũa wa njohi, Arakungiria wara, ararinda njohi. Na handũ ekĩre ũkĩ wa njũkĩ-rĩ, arekĩrire ũkĩ wa magi. Aracoka arekĩra njohi inya-inĩ inya cia njohi. Na arĩkia gwĩkĩra inya-inĩ-rĩ, arakĩoya rũhĩa aragĩcama njohi nĩgetha agĩkenere wĩra wa moko make. Naguo ũrũrũ wa ũkĩ wa magi-rĩ... ũragĩtuĩka wa kũmũtoria arakĩgwa harĩo inya inya icio inya cia njohi aragĩkoma oho hĩ nake mũcemi mũrũ wa nyina-rĩ aracema mũkungi arakora inya inya iria cia njohi harĩa mũkungi akomete aragĩcioya nayo nayo aratwarĩra kanyuĩra ĩ nĩgetha mendie magĩtuĩke a kũgĩa na mbeca na maragĩikarĩra njũng'wa nao nĩ gũgĩkenera wĩra wao maragĩkĩra hĩa mararinga mũndũ rũhĩa rũhĩa wũi ũrũrũ wa ũkĩ wa magi ũratuĩka wa kũmatoria nao marakĩgwa o hau harĩ inya iria inya cia njohi maratuĩka a gũthira nake mũrĩu mũnyui ona kanyua ariũ a ithe na mũkungi na mũcemi marerana makarute roko ĩ tondũ nĩ yagĩtuĩkĩire njohi iria manyuaga rĩ nĩ ciamahingire roko nĩ yorire wũi maragĩthiĩ kũruta roko marakora kanyuĩra na mũcemi makomete harĩ inya inya cia njohi hĩ Maroiga ici nĩ iria wacu akorire mũgũnda, ĩ tondũ ticio ciamũkorire mũgũnda. Marakiuga ĩno tũkũnyua na tũrokere, nao maragĩkĩra hĩa na marakĩnyua. No matanainĩkĩrĩra hĩa-rĩ, ũrũrũ wa ũkĩ wa magi ũrakĩanjia kũmararaka, naguo ũragĩkĩra nĩ tondũ nĩ ũramaturire. O rĩmwe marerana atĩrĩrĩ, Haiya! githĩ mũcemi na kanyuĩra ti gũkoma makomete no nĩ gũkua makuĩte wũi twathirĩra inya-inĩ inya cia njohi twaninwo nĩ njohi wũi ũrũrũ wa ũkĩ wa magi ũrĩ kũmanina nĩkĩo ndakwĩra ũnjĩrĩre mĩatũ ya guka nĩ tondũ ngũruga ĩrĩa guka arugaga makanyua Agaikara thingira, agakenera rũũru rwake, na guka ndaigana kũniinwo nĩyo. Guka aatwĩraga tũthereme tũkĩre nyama, naruo rũciaro rwa guka-rĩ, githĩ mũtirakĩruona? No ĩno ya ũmũthĩ nĩ ya ũũkĩ wa magi. Nĩkĩo ndauga, Tũruge ĩrĩa yarugagwo nĩ ya guka. Njohi nĩ ĩninĩte anake aitũ. Nĩ ĩtũninĩte, nĩ tũgĩkĩrĩriei kũhoya. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ, irebeta ritũ rĩgũkinya hau na tũthiĩ na mbere na kũhoera anake aitũ, tũkiugaga, Nĩ rũcoke mũkarũ, tondũ rũu nĩruo rũciũ rwitũ.